Hemmelere salam. Geliň biz bu gün ynha şular ýaly panço tortuny ýasalyň. Panço tortunyň içinde ananas, wişni bar. Hem sliwkadan ýasalýar. Tagamy gaty gowy, hem görnüşi owadan, tagamy süýji, gaty gowy tortlaryň biri. Geliň biz bu gün şol torty ýasalyň.

Süýt, kyrk gram kakao gerek. Ýumurtgalarymyzy çakyp başlalyň. Mikseriň gaby ýag öl bolmaly däl, arassaja guruja bolmaly. Ilki alty ýumurtgamyzam çakýas. Onsoň birazjyk duz goşýas-da, çümüjik duz atýas-da, mikserde wzbat edip başlaýas. Ilki pesrägini işledip başlaýas, soňabaka güýçlendirýäs. Şol işledip durkagam şekerimizem aram-aram goşýas.

Başga bir gapda-da gury zatlarymyz garýar. Kakao, uny, ine, kabartma tozy, ýa razrkliçi liliýa. Şolary gury zatlarymyzy ilki bir aýratyn gapda garýarys-da, ýaňky ýumurtgamyzyň üstüne azadan goşýarys. Ilki ýar dagyny goşýas gury zatlarymyzyň. Ol gury zatlaram goşamyzda göni goşmaly dälde, iläp goşmaly. Sebäbi kakaoň içinde tokgalsy zady bolmagy mümkin, onuň hamyrymyzy zaýalamaz ýaly goşamyzda göni eleýär. Ilki şu gury zatlarymyzyň ýarsyny goşýas. Ondan agyz çemçejik bilen ýa-da silikonowy lopatka bilen garýas. Muna serediň, şuň ýaly içinde tokgat çykagan bolýar-da kakaoň, şoň üçin hökman elemeli. Hem tokgatyna, hemem içine howa girip gowy çişirýär. Biskwit çöregini gowy çişirmek üçin eleseň has gowy bolýar goşmakka.

Ondan gezekleşdirip indem gury zatlarymyzy goşarys. Ondan gurudan soň ýene ýagymyzy goşarys. gurlamydan goşalyň şeýdip eläp. Ony ondan gowja edip garyşdyralyň.

Hamyrdan birki çemçäni bir gapjagaza alýar-da, şoň üstüne ýag goşýar. Gün özüni goşsa, hamyrymyz çökmegi mümkin-dä, ýöne bulap dursak, hälkiçe çişiren ýumurtgamyz çökermez ýaly, ilki aýratyn gapda azajyk hamyra garýas ýagy. Ony gowaça edip garamyzsoň, hamyrymyza galan hamyrymyza goşaýýas.

Ynha, şeýdip gowy edip garyşdyrdyk. Hamyrymyz gowy hamyr, ýylmanajyk hamyr boldy. Indi muny duhowkaň listine guýýas. Duhowkaň listem beýlesi 30 santimetrlik, eýlesi 40 santimetrlik liste şuny ýaly ýagly kagyz goýýas aşagyna. Ondan şoňa göni guýaýýas hemmesini. Duhowkamyzam 170-175 gradusda gyzdyryp goýýas-da, şonda iň aşaky gözünde goýup, bir on-ýigrimi minut bişirýäs. şeýdip gowja edip ýaýradyşdyralyň hem ýerdeňje bolar ýaly ondan foka sal bişireliň bişenini bişmänini bilmek üçin bir gurja çöp alýaňyz ýa zubachistka bolmasa odunçöpüň arka ýüzüni alyp şeýle dürtüp görüň eger çöp gury çyksa Şonda bişdigi, eger çöpe hamyr ýelmeşse, onda bişmedik, onda ýene bir salym goýmaly. Ynha, çöregimiz bişdi. Indi bir salym muny sowaýança goýýas, aşagynyň kagyzyndan aýryp sowatmaga goýaýýas. Indi bu çöregimiz sowaýança galymy taýýarlalyň. Bize bir okara ýaljak şular ýaly galyp gerek, beýlesi ýigrimi bir santimetrlik, beýikligem bir on bir santimetr çenräginde bolsa bolýar. Şoň içine şular ýaly streç plýonka çekdirip goýýas taýýar edip. Hemem indi şuň agzyna ylaýyk geläýjegem bir tarelka gerek. Tarelka ýalyk bir tegelek zat ine. Şular ýaly ylaýjyk tarelka ýaly zat gerek. Indi şonuň bilen sowan biskwitimizi, sowan çöregimizi Kesýäs. Ilki iň aşaky bölegine gerek bize tegelek. Şeýdip tarelka ölçeýäs tänim. Muna kesip aýryp goýýas bir gyra. Muna tegelegi taýýar boldy. Indi galan böleginem dörtburçja dörtburçja kesýäs. Indi bunymyz da taýýar. Bunu aýyrýas bir gyrada goýýas. Indi bular şeýdip galanyň hemmesini dörtburç dörtburç kesişdireliň de dogryşdyryp taýýar edip goýalyň. Gelin indi galan içine goşjak zatlarymyzy taýýarlalyň. Ilki bilen hoz ýa maňzy şular ýaly owradyp goýaň. 50 gram maňyz gerek. Ondan 100 gram wişnýa gerek. Meňki doňdurylan wişnýa. Ter wişnýam bolsa bolýar, ýogsa-da doňdurylanam bolsa bolýar. Üç ýüz gramam ananas. Ananasam ine şular ýalak konserwa ananasy alýas-da, şondan dogruşdyryp goýýas. Bular içine goşmaly zatlarymyz. Ony taýýar edýäs-de aýyrýas. Indi ýüz otuz gram saharyny pudra, ýedi ýüz elli gram sliwka-da krem üçin gerek. Bu zatlary bir gyra aýyrýas-da, geliň indi kremini ýasalyň. Krem üçin hem sliwkaň hemmesini gabymyza guýýas. Gowy sowan bolmaly ýöne sliwkamyz. Iň esasy zatlaryň biri gowy sowuk bolmaly, gabymyzam ýag, öl bolman arassaja bolmaly. Ondan saharyny pudrdam az-azdan goşýas-da bunam gowja edip biz bu bada edýäs. Has öte kän bulamaly däl bir ylaýygyna şular ýaly şekilini saklar welin bolly edýäs. Şo garyp otyrkagam wanilinimizem goşýas şoň aralykda. Ine kremimizem taýýar boldy. Indi geliň torty jemläliň. Kesen bölejiklara bölen çöregiklimizi şeýdip sliwka bulalyň ilki. Gowja edip bulaýasda bir setir aşak örýäs. Iň aşagyna. Ine bir setir örenimizden soň maňyz sepýär bir azajyk. Ondan ananasdan goşýar bir azyrak. Ondan wişniden goşýar ýene bir azyrak. Şeýdip hemmesini gezekleşdiribiräk örüp başlaýar. Şu gabymyzyň içine örüp çykýas hemmesini. Wişniň şular ýaly suwy çyksa, suwuny goşmaň-da, diňe wişnilerini alaýyň. Doňdurylan wişnilerde suwy çykagan bolýar-da. Şeýdip yzyna hem dowam edýäs. Hersini gezekleşdirip, çörekden, maňyzdan hemmesini Eýdip gezekleşdirip garyşdyryp gabymyzy gowy edip doldurýas. Galanja kremimizem şeýdip iň üstüne de salýas. Hälki tegelek çöregimize-de krem baryşar ýaly. Ony onuň üstündenem hälki tegelek tarelka ölçäp aýran tegelejik çöregimizem üstünden goýaýýas. Onuň üstünden goýup şeýdip basyşdyrýas içine bir boşluk zat düşmez ýaly gowy edip basyşdyrýas. Onnoň agzyna streç klýonka çekdiri goýýas. Streç klýonka çekip holodilnikde bir azyndan alty sagat, sekiz sagat goýmaly. Oňarsoň bir gije goýsaň gowy. Bir gije goýsaň has gowy alşyp gowja tuturyny saklaýar. Ynha, biziň tortumyza sekiz sagat geçdi. Indi gelin güni daşyny owadan lalyň. Ilki bilen paketlerini aýyralyň-da, bir özüne ylaýjak bir tarelka agdaralyň, beýlesine. Hany, bismillah diýip bir açalyň. Muna görşüňiz ýaly gowja bir-birine alyşypdyr. Şeýle-de owadan muny şeýle ibereňde-de boljak. Ýöne daşyny hasam göze ýakymly, işdä açyjy etmek üçin geliň owadan lalyň. Indi sliwkany, bir gap sliwkany iki ýüz elli gram, mine şular ýaly iki ýüz elli gram sliwkany alýarys-da, bir uly nahar çemçe şahyryny pudry goşup, Mikserde bir wizbat edýäs gowja. Soňam wanilinam goşýas. Bir paçka wanilin, saharyn pudra goşup, saharyn pudra men bir nahar çemçe goşdum, eger siz has düýjüräk isleseňiz köpürägem goşup bilersiňiz. Mikserde gowy edip işledýäs, gowy indi arasynyň krem ýaly dälde bu gataňsyrajyk bolmaly eýýäm daşyna etjek bolanyňyz üçin. Serediň, has goýurak, gowy goýurajyk bolýança mikserde işledýäs, bždwa diýýäs, sliwkamyzy. Indi tortumyzyň daşyna çalyp başlaly. Ilki gaty ýylmanak bolmasa-da bolýar, şu kremimizi gowja hemme ýerine deň çalsak bolýar şu lapatkamyz bilen.

Soňra hemme krem çalyp bolanymyzdan soň bir açitadny klýonka diýýärler, ýa şol ine şular ýalak. Şondan bir bölejik alýas. Ýa-da başga özüňizde bir gatyja klýonka baram bolsa bolýa. Şony alyp şeýdip çalaja egreltip bir şeýle aýlasaňyz has gowy ýylmanajyk bolar. Ýaňky lapatkajykdan bul has gowy ýylmana gaýtýar. Beýle bir has üýtgeşik ýylmanagy etmegem gerek däl, üstünem şokolad bilen bezäris, ýöne bir çen bilen edibilişiňize görä ýylmasaňyz has owadan bolmak üçin gowy-da. Onuň üstüne-de bir otuz gramjyk şokolady bir nahar çemçe ýag bilen mikrowolnowkada azajyk ýuwaşlykda eredýäs. Onuň şuňaly paketjigiň ujuna inçejik edip şeýdip bezeýäs. Özüňiz başga nähili edip bezäsiňiz gelse, Öz islegiňize görä bezäp bilersiňiz, ýöne şul hem aňsat, hem owadan görünýän bezegleň biri. Hep şokolad üstünden seredip çyksaň. Eliňizde şular ýaly owradylan maňyzyňyzdan galsa, onam gyrajyklaryny şeýdip sepeleşdirýär. Bir çyr-çyrşaklar zatlar görnüp durmaz ýaly, has owadan bolýar ýaly sepeleşdirip çykýar.

Ynha, tortumyzyň içem gowja alyşypdyr hemme zatlar. Içindäki wişnedir, ananasdyr, hana, olaram owadan gelişýär. Ak garalygam gowy gelşipdir. Çöregi gara, kremi ak. Gaty işdäaçyjy, iýsem ýakymlyja iýsi. Ynha, sizem şular ýaly tort ýasansaňyz şowly bolsun, işdäňiz açyk bolsun!